Silav û rêz ji bernameya Kurdî hîn dibim temaşevan hêja em di bernameyeke nû de di derseke nû de dîsal pêş berî we ne. Belê temaşevan hêja em ê îro mijareke girîng mijara tewangê em ê di dersa xwe de li ser bisekinin. Îşallah em ê li vê mijara xweşik em ê bi ser bikevin di vê mijara girîng de. Belê xwendevanê me jî Hêviya me ne. Bi xêr hatin hevalino. Çawa ne? Ez jî başim. Spas dikim. Belê me got çi? Me got îro em ê li ser mijareke girîng li ser tewangê bisekinin. Yanî mijara tewangê di kurdî de heye, di gelek zimana de em karin bêjin ev taybetî nîne. Lê di kurdî de ev taybetî heye û gelekî jî Ji bo zimanê kurdî, ji bo fêhmkirina wî jî girîng e. Belkî biçekî tevlî hev li xuya bike lê belê ne zehmet e û ji xwe em di jiyana xwe de gelekî jî bi kar tînin. Belê me got çi? Me got em ê li ser tewangî bisekinin. Belê di kurdî de em karin bêjin sê rewşê navan hene yan jî navdêran di kurdî de di kurdî de sê rewşên sê rewşên navdêran hene. Belê. Yani em karin bêjin nav jî navdêr jî bêhtir dirê ziman de navdêr tê karanîn. Yani em nav çi em ne binivîsin. Tevlî hev nebin zêde. Nav Tirkiye em bêjin isim. Navdêr. İsim halleri. Dîsa isim de belê ji bo em karin bêjin rêzman. Yani yani çêtir em dirê ziman de bikartîn. Mesela em dibêjin navê te çi ye ne? Di rojane de, di jiyana rojane de em dibêjin navê te çi ye? Lê di rêziman de em dibêjin ev navdêrek e. Navdêr yani terî peyv di cûrin eslê xwe lêker û navdêr belkî. Belê me got Kurdî de sê rewşên nava hene. Sê rewşê wan. Yek çi ye ya pêşî? Rewşa xwerû. Rewşa Xwero. Xwero çi ye? Sade. Sade. Em vê jî binivîsin. Xwero. Sade. Belê. Rewşa xwero çi ye? Yani li vê derê em karin bêjin peyv qertafa nas tênê û natewê. Belê. Em vê li bêjin çi? Rewşa xwero weke çi? Weke nan. Av.

Ji ber vê yekê dibe ku danûstandina wan zêdetir niha wê çêw be. Belê me got çi nan, av, heval, pênûs, sêv, zebeş. Ev rewşa nava ya xwerû ye û bi tena serê xwe nav bi vî şeklî têne gotin. Yanî di kurdî de ku nav bi tenê bê ew qirtafê piraneyê, qirtafê tewangê em karin bêjin nas tîne. Weke çi? Weke niha li Tirkî em li rûpeleke înternetê binirin, rûxtê ku Em li malperekê dinerin çawa dinivîsê mesela dibêje haberler ne haberler nûçe em dibêjin yani em nabêjin nûçeyan di kurdî de ev xwerû tê bikarin yani ji dibêjin çi dibêje manşetler em nabêjin manşetan em dibêjin manşet yani li vê derê vê nezanibin yani ku em kelimeyekên bixine sernav bi tena serê xwe bê em qertafa pê venakin

Naverok. Yanî em piranî pê ve nakin. Vê ne zanibin. Yanî tim. Yan jî tirk mesela dibêjin çi? Dibêjin elmalar. Yanî sernav. Başlik yanî. Em nabêjin sêvan. Em dibêjin sêv. Em dirêj nakin. Em dirêj nakin. Yanî di kurdî de em wê ne xwerû bi kar tînin. Vê ne bizanibin. Pişt re me got çi? Me got rewşa bankirinê. Me got rewşa xwerû û dû re rewşa bankirinê. Bangkirinê an jî banglêkirinê ferq nake her dikî eynî ne. Belê di vê rewşê de hinek paşqertaf têne peyvê û zayend û mêjerê belî dikin. Ev ê jî binivîsin di vê rewşê de qertaf paşqertaf em karin bêjin paşqertaf tên û zayend û mêjerê nîşan didin. Belê, zayend hûn zanin çi ye? Zayend em karin bêjin cinsiyet an jî erîl dişîl. Cinsiyet zayend mêjer çi ye? Mêjer jî em karin bêjin sayê. Yani hejmar. Yani dê hejmara wan nîşan didê. Belê. Mesela çi em bêjin peyva şey qirtafa o. Tê dawiya peyvekê em bêjin çi mesela ev ji bo kîjana yê yek hejmar. Yek hejmar û nêr. Tê bikaranîn. Yek hejmar mekem em bêjin çi? Em çawa bakine yekî em bêjin hevalo. Ne? Em dibêjin hevalo an jî birao. Birao jî dibe, birayo jî dibe lê çêtir em karin bêjin birao, birawo. Lawik o. Lawik o. Evîndar o. Evîndar o. Lawik o. An jî Ehmed o. Dîn o. Ehmed o. Dîn o. Kirîv o. Bê aqil o. Hişk o. Bê aqil o. Em karibê ne? Zêde bikin ne. E uxtê ku te gote yekî re heval o. Yani ti navê wî şexsî nebêjî jî em zanin ku yeke û zilam e. Ne? Yani ev ne yeke heval o. Bes heval û ka were. Yani tu wî hevalî nabînî jî tu zanî ku ew yekî tenê ye û zilamek e. Ya dî jî çi ye? E ye. Ev jî ev jî yekhijmar

Fîzikê. Govençiyê. Govençiyê. Xwelîserê. Xwelîserê. Xwelîserê. Xwelîserê. Xwelîserê. An jî kirîvê. Kirîvê. Ne, ev ne xutê ku me gotin em zanin ku e, keçik e. Strana kirîvo de, an jî kirîvê de, derî ew keçik xutê bat kir bê lo kirîvo. Wextê ku ew ji bakê dibêje lê kirî vê. Yanî li vê dirê em zanin ku yeke û pîreke me ye. Belê ev jî rewşeke nava bû. Piştre jî rewşa tewandî heye. Ha ku tedî evna ina ino bê ev jî heye ino xte ku te go ino hem pirane ye lê belê zayên dawê nebelî ev najê cuda ye mesela bêjin çi hevalno mesela hevalno an jî zarokno Nêrûmê tevlihev. E, ne, mes nêrûmê tevlihev in, piran. Pişt re me got çi, e, mijara me ya herî girîng, me got rewşa tewandî. Yani Kurdî de tewang, tewang me got me sebsekinin. Rewşa tewandî. Belê. Yani ev ya ji me re girîng ev e. Di kurdî de me got tewang cihekî girîng digire. Belê rewşa tewandî di vê rewşê de em karin bêjin an peyv hinek qertafa distînê pişt xwe û ditewê an jî di nava peyvê de hinek guhertin çêdibin. Weke çi? Weke xutê ku em bêjin min ji Fatimê re got. Fatim navê wê ye, Fatime. An jî min ji gulê re got. Navê wê gul e. Min got min ji gulê re got. An jî here gulê bibîne. Li vê derê çi bû? Me qirtafek anî dawiya gul, peyva gul û me tewand. Ne? Mesela em nabêjin here ji gul re bibêje ne? Wê wilo got dîtine? Yan belkî hebe kêm in ema. Em bêjin here ji gulê re bibêje. Em nabêjin here ji gul re bibêje, ji gulê. Em gulê çawa dikin? Tewênin. Yan jî em di nava peyvê de em guhertina dikin. Canan mesela dibêjin eş Ehmed re bêje. Ê ji Ehmed re ê ne her car natewê. Li gor rewşna. Eslê xwe yani ew jî tê tewanir ji bêj Ehmedî re bêje. Lê belê hinek jê kêm bûne. Yan jî bikaranî nava hindik bûye.

Em me nedigôt tu çawa yî, me digôt tî çawa yî. Yanî tu yî. Yanî î pêvê dikirin di tawan din. Lê î di çekî kêm bûye îro. Yanî tawang di kurdî de heye, îro jî heye lê belê belkî ji berê hê zêdetir bû. Yanî belkî çekî kêm bûye. Bajarê Mêrdînê jî wilo heye. E. Hê dibêjin. E. Yan jî di nava peyvê de em guhertina dikin. Weke çi? Weke mesela bajar, peyva bajar. Em dibêjin ez nabêjim ez çûme bajar, ez dibêjim ez çûme bajêr. Yanî me di nava peyvê de me tawan, me peyvek tawan, me Me as. Tîpek. E. Me dengdêrek me me tewand. Yani ew a me kire ê. An jî ê hebê em dîsa em dikine êya bi kumik ya dirêj. Vî şeklî tewang di nava peyvê de çêdibê. Belê me got çê? Me got an qirtafa disînê an jî di nava xwe de. Misa qirtafên tewangê hene. Em ê şeklê pêşî bêjin. Qirtafên tewangê. Belê. Kîjan heye? Belîn ha jî me dît ê heye. Na ê. Belê ê ev xertev peyvên mê nîşan didin. Ji bo peyvên mê. Weke çi? Mesela bêjin xwarinê bîne. Xwarinê bîne. Yani em nabêjin xwarin bîne. Hindên xwarinê. Yani me çawa kir me tewand. Yani ev şeklekî tewangê ye. Xwarinê bîne. Yani me nego xwarin bîne. Mesela vê ji keçikê re bibêje. Ha jî bêje. Belê. Ji keçikê re bibêje. Mesela me nego vê ji keçik re bêje. Me got Ji keçikê re. Yani ji keçikê re bibêje. Yani evna çawa ye? Hatiye tawan. Yan jin bêjin here malê. Here malê. Me ne got here mal. Me got here mal. Han ha ev şekil jî tê bikarin. Mesela bi here mal. Ne, tê gotin. Lê belê yani ya reseniya e, esasî ev e. Here malê. Tê çike ez ê her me malê. Ne?

Bêrîvan, Bêrîvan e navê wê. Me got çi? Me got Bêrîvanê çûye bêriyê. Belê. Yanî e, ev ne çi bû? E, peyva ê. Yan jî em dibêjin gulê gulê. Di gulê de û nîne ne. Gulê li nav baxçe. Gul tok kirin. Erê li vê dirê me çawa kir? Me dîsa me gulê me hinekî tewand. Wekî dî ev terî cînavên tewandî hebûn. Têne bîra we belkî. Di kurdî de me got çi heye? Me got du cur cînav hene têne bîra we. Di va dersê borî de em li ser sekinî bûn. Me te met got cînavên xwerû û yê dewandê. Cînavên xwerû kîjan bûn? Ez, tu, ew, em, hûn, ew. An jî ewan, an jî wan. Eh. Êdî yê yê dewandê jî hebûn. Me digot çi? Me digot min, te, te, wî, wî wê. Wî wê. Ew ne dewandiye, xwerû ye. Wî û wê û me, we û wan. Ev reyê tewandî bû. Ne, ew jî çawa çêbûne? Mesela em dibêjin çi? Em dibêjin wê got. Wê got. Li vê derê eslê xwe ev ji kîjanê hatiye? Ji ewê hatiye. Yanî mesela peyva xwe rû hebûye. Tê bîra cî navka xwe rû çi bû? Mesela ew bû ne? Ew. Me te me negotî ew got. Me ji ber tewandê me gotî ewê got. Ewê got. Êdî ji ber te jî tewandin zêde zêde çêbûye, belkî zehmet bûye, ev ê ketiye. Em dê nabêjin ewê got, em dibêjin wê got. Na. Yanî me êdî me hêdî hêdî me ev daxistiye. Wî got. Wî got. Wî got jî çawa ye? Dîsa. Ewî got. E, ewî got. Wî got. Me çawa kiriye? Me ev ê me avêtiye. Me gotiye çi? Em bêjin ewî. Mamoste di nivistandinê de jî em ey nanivîsîn. Na ey dî em niha nanivîsin. Îde û ketiye. Lê dîsa em ji ve re em dibêjin çi? Em dibêjin tewandîne ev. Yanî wê û wî li vê derê tewandîne. Mesela ez. Em dibêjin çi? Ez vê dibînim. Yani li vê derê çi heye? Ez evê dibînim. Yani ev peyv eslê xwe ev e. Ev. Ez evê dibînim ji bedêla evê me ê daya xistiye. Yani dibêjin ez vê dibînim. Yani me çawa kiriye? Me ev Cînev tewandî. Ev ê bîn. Yanî ji bêjin çi? Em bêjin kîjanî got. Kîjanî got. Li vê derê hanî ji ber ku ê ye em zanin ku mê ye. Mê ye. Mê. Me got çi? Me got ê peyvên mê nîşan dide. Piştî vêrekîjan heye? î heye ew jî peyvên nêr nîşan dê. Meselem bêjin kîjanî got ji bo zilama ye. We fêm kir ev der. Yanî tewang pişekî dirêj e em ê dersa pêça xwe dijî li ser yê hinekî bisekirin lê ez dixwazim hûn vêna baş fêm bikin ji ber ku bi rastî jî tewang me got di kurdî de girînge û cihekî mezin gotiye girtiye. Yanî em nabêjin ez ev dibînim em dêjin ez evê dibînim piştre me gotiye vê.

Kî got ji bê ji bo yê nêr kê na ji bo yê xwe rû û kê ji bo yê tewandî tê karanîn. Mesela dibêjin çi? Em dibêjin kê got. Kê got û em dibêjin kî çû. Yani em nikarin bêjin kê çû. Ne. Ya. Ji ber erevna divê em tevlî hevdû nekin. Yani kê û kî ne eynî ne. Yani maneya wa eynî tiştî nîşan nade. Evla çku cana jê ji bedêl hevdû tevlî hev dikin hinek jî gel lazim e ku ev tevlî hev nebe. Kê got ji ber çik evna kê hat ya tewandî ji ber ku gotin fiîleke Gerguhêz e. Lêkereke gerguhêz e. Lê ku te got kî çû, lêkereke ji ber ku ne gerguhêz e ya xurû hat. Yanî carna cih hinek dibêjin qey kê û kî eynî ne, kîjan tu ku dirê bikar bînî ferq nake lê belê ferqa wa ji hev dû heye. Belê. Me hinek ji tewangê me nîşan da, me hinek em li ser sekilîn. Di dersa bê de jî înşallah mê mijara tewangî dewam bikin. Çê kin bipirsin hebê? Na. Dersa pêşî de bişixulin pirsê xwe bikin înşallah. Belê derseke dî de me hevdibî înşallah. Hema şevan hêja îro jî dersa me xilas bû. Em divê dersa xwe de li ser mijareke girîng li ser tewangê hinekî sekirîn. Înşallah di dersa pêşiya xwe de jî em ê vê mijarê berdewam bikin. Heta derseke dî, heta bernameyeke dî Bimêne di xêr û xweşiyê de bi xatirê wan.